Elfejn sena ilu, tfajla ta' bejn it-19 u l-25 sena ġiet midfuna fiż-żona tal-katakombi ta' San Pawl. Sekli wara, meta l-arkeologi skoprew il-fdalijiet tagħha, mill-ewwel indunaw li din ma kinitx difna bħall-oħrajn.
Fil-fatt, Din it-tfajla ma ndifnitx ġo kamra funerarja ta' dawk li nisejħulhom xaftejn chambertomb imma ġo xaft subir li minnu kienu jaċċessaw għal dal-kmamar. L-ewwel possibilità hija li l-kamra tagħha fejn kellha tindifen ma kinitx tlestiet. Jista' jkun ukoll, però, li fil-kamra l-oħra ta' dan il-qabar li kienet tlestiet u kienet diġà ssiġillata kien għadu kemm indifen xi ħadd allura l-kamra ma setgħetx tinfetaħ. Apparti hekk, il-fatt li dit-tfajla tpoġġiet ġox-xaft jindika wkoll li l-qabar intuża iktar minn darba. Fil-fatt, meta sibniha aħna sibna l-ewwel saqajha poġġuti puliti fuq rasha. Dan għaliex għad wara li ndifnet hi, kellhom bżonn jerġgħu jaċċessaw il-kamra funerarja allura l-għadam tpoġġa fuq ġenb biex ikunu jistgħu jaċċessawh.
Il-mod kif indifnet ma kienx l-uniku ħaġa li għamlitha eċċezzjonali. Dan l-iskeletru għad għandu ir-ras kważi kompluta huwa wieħed mill-ftit skeletri li sibna fil-katakombi ta' San Pawl fejn għandna ir-ras eh, li tista' tinżuża għal studji bħal daw fejn nistgħu nagħmlu facial reconstruction minn esperti apposta.
Din is-sejba fetħet il-bieb għal stadju ġdid ta' riċerka. Permezz ta' kollaborazzjoni bejn Heritage Malta u Leiden Leisure Foundation, se ssir rikostruzzjoni forensika tal-ġisem sħiħ ta' din it-tfajla. Ix-xogħol se jitmexxa mill-Kennis Brothers, magħrufa internazzjonalment għar-rikostruzzjonijiet tagħhom ta' persuni storiċi u preistoriċi.
L-esperjenza tagħna naħdmu ma' Heritage Malta fuq il-proġett ta' restawr tal-karozzella tal-Gramastru kienet waħda pożittiva ħafna u rajna li Heritage Malta jaħdmu mod eh, professjonali ħafna u eh, dedikati ħafna. Għalhekk meta ppreżentawna dan il-proġett, rajna mal-ewwel li kien jaqbel mal-għanijiet tal-Lead in Leisure Foundation li tħares u tappoġġa l-wirt kulturali ta' pajjiżna. L-okkażjoni tal-lum hija waħda memorabbli. Dan għaliex qed inħalltu l-istorja max-xjenza. Bis-saħħa ta' dan il-proġett qed inżidu l-valur Tam żjara ġewwa l-Katakombi ta' San Pawl u dan għaliex viżitatur ħa jkun jista' japprezza din l-istorja ta' din il-persuna illi għexet fil-fatt 2000 sena ilu.
Sadanittant, għaddejjin studji oħra fuq dan l-iskeletru. Fosthom, sar xogħol ta' skenjar 3D b'riżoluzzjoni għolja min-naħa tat-taqsima tat-teknoloġija u l-iżvilupp tal-esperjenza fi ħdan Heritage Malta. Barra minn hekk, il-laboratorji djanjostiċi xjentifiċi ta' Heritage Malta huma wkoll involuti sabiex joffru soluzzjonijiet xjentifiċi.
Bid-DNA nistgħu niskopru l-oriġini tal-persuna eh, mill-livelli ta' ġenetika tal-ġenituri tagħha. Allura minn hemmhekk inkunu nafu r-razza tal-persuna u l-oriġini tal-familja. min-naħa tad-DNA dejjem jekk tkun pura u ttina valur tajjeb ħafna fi kwantità, inkunu nistgħu anke nitgħallmu fuq ċertu mard li jaf kellha l-persuna, kif ukoll il-kuluri tal-għajnejn, ix-xagħar u l-ġilda. Id-dixxiplini l-oħrajn li ser jiġu applikati jirrelataw mal-kimika. f'dan l-aspett. Dawk li ngħidulhom isotopes. Dawn huma elementi kimiċi li jispiċċaw f'ġisimna fuq naħa mill-ikel li nieklu. U fuq in-naħa l-oħra jekk nixorbu l-ilma għandna elementi kimiċi li jitilgħu mal-ilma mill-blat ta' taħtna u jispiċċaw fl-għadam tagħna wkoll. Issa x'nieħdu minnhom dawn? Dawk li jirrelataw mad-dieta tal-persuna nistgħu niskopru fuq xi xegħxet il-persuna tul ħajjitha. Jiġifieri x'kien qed tiekol din? Min-naħa l-oħra dak li jirrigwarda l-ilma li nixorbu, jiġifieri li xorbot din il-persuna, mill-elementi kimiċi li naqraw nistgħu naslu għal fejn hi għexet l-iktar f'ħajjitha. Allura jekk din hija minn dan il-pajjiż, jirrikjedi illi d-DNA u l-ilma, jekk dejjem għexet hawn, ikunu jippuntaw għall-istess oriġini, biss però jekk naraw illi din għandha d-DNA minn razza jew poplu ieħor. Imma l-ilma huwa minn Malta li xorbot, ċoħe l-kimika li ġiet mill-ilma, jiġifieri din hemm aspett ta' ċaqliq f'ħajjitha, jiġifieri ċċaqalqet f'perjodu biex ġiet tgħix hawn pereżempju. Dawn huma suppożizzjonijiet u permezz ta' xjenza ser naslu sabiex inwiġbuhom.
Kull riżultat ġdid qed iżid biċ-ċoħra mal-identità ta' din it-tfajla li għal elfejn sena kienet sempliċiment skeletru, imma llum Qed terġa' ssir persuna.